a khensa ku va mpfule channel ya matimba emanweni maleki youtube channel kumbe mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana um la ku vulavula hi mhaka liya ya swin'wanakaji van'wanyana va yi vula swidudwani ivi van'wanyana va ku hayi i na lexiya xo koma xo ringana na yini ke xo ringana na bodlhela leriya ra one liter hi xona xi n'wi tirhelaka hi xona xi n'wi fumisaka hi xona xi endla swilo swo hambanahambana ka vutomi bya yena ku swi kota ku famba kahle xilo lexiya vanhu va ka hina lava va nga na xona or vanhu lava va nga na swona swi va tirhela swilo swo hambanahambana swi ya hi ku wena loko i famba i swi landza kwale swi landziwaka kona ka tin'anga letiya ti khendzisaka vanhu or tin'anga letiya ti tatisaka vanhu ro fumo hi ku swilo leswiya mi kuma ku swi le ka yini ke swi endla hi miti yo karhi or hi rixaka ro karhi va ku hayi va ka maluleke ka swimanimani va na xin'wanakaji or va na swidajani that's why mi vona swilo swa vona swi va fambela kahle swi nga wi ku na lava va ku va tirhisa swin'wanakaji kumbe swidajani emintirhweni a hi nge i tirha ka khampani yo karhi i khome section yo karhi loko wena i nga ri kona swilo a swi fambi kumbe i tirha ka department yo karhi loko wena i nga ri kona a swi fambi swilo va ni twisisa lava tirhaka tikhampani to hambanahambana le ka ti-department to hambanahambana ku ni vulavula hi yini i kuma ku loko ku ri ke ni i tirha ku dirayivha timovha to karhi or tilori or tibazi to karhi loko wena i ye livhini bazi leyi a yi fambi or movha leyi a yi fambi or lori leyi a yi fambi because of what i dirayivha yini ke hi xin'wanakaji van'wanyani va vona va ta ku byela ku hi n'hweti la khampanini hi lava hi lava ten wa tilodi yena mi kuma a kha a endla swin'wana swo ma fifty wa tilodi hi n'hweti ku va ku khe u nga drive yena u driver xin'wana kaji na le ka department ya yena mi kuma ku swilo swa yena swi famba kahle tanihileswi ni vulaka ivi ku va na lava swi tirhisaka for tihomu ti tisirhelela tihomu ta vona loko tihomu ta vona ti ri xivaleni mi kuma ku ti andza nkama un'wana na un'wana ti tshama ti tele a ti tswali na munhu tihomu ta muti walowo mara mi kuma ku loko se a ya hundza emisaveni tihomu leti a ta ha tswali van'wanyana khale ka matiko a va swi tirhisa for mavhengele mi kuma va ku vhengele ra ka manimani a ri xaviwi na munhu ti-customer ti nghena ti nghenini loko a fambini a ku a vuyele a muya u nga vuyi swilo swa endla swa nyamalala that's why mi kuma ku van'wanyana loko va vona ku ve le ku vabyeni ka mavabyi lava va nga na swidajani ka mimiti yaleyo va endlani va trainer loyi a nga ta va a sele a nga ta sala a khome a khoma xidajani lexiya or xin'wanakaji lexiya ka business leriya or ka rifumu leri a va nga na rona van'wanyana va vona mi kuma ku a va tirhi no tirha vanhu va kona mi tivutisa ku ah, why vanhu va rixaka ra muti lowa va nga tirhi mara mi kuma ku swilo swa vona swi swi va fambela kahle because of va va kha va tirhisa va tirhisa xidajani lexiya mantwisisa ku na kun'wana swidajani leswiya vanhu van'wana va swi tirhisa ku famba swi teka timali ta vanhu lava ni landzelelaka la ka social media mi landzelela ti-contact leti ti endlaka ka youtube na le kwala ka tiktok na kwala ka facebook ti kona tin'wana leti ni nga vulavula hi swona ku swilo leswiya va swi tirhisa yini se van'wanyana va vona va endla yini ke na le vukatini va ta ku byela ku a wuyi wena mi kuma ku mi kuma ku ri mina va ku a ni teki sati because of ni ta va ni sele na xin'wana kaji lexiya mi kuma ku mina a ni zangi evuton'wini bya mina ni ze ni va na nsati kumbe loko a ri munhu wa xisati a nga zangi a va na nuna evuton'wini bya yena o titshamela njhe a nga na n'wana a nga na nkondlo a nga na yini leswi leswi van'wana va swi vulaka va ku mi nga n'wi voni tanihi a nga na n'wana a nga na kondlo a nga na nchumu because of i va a khome yini a khome xin'wana ka ji lexa or xidajana lexa hi xona xi sirhelelaka rifumo leriya ra muti walowo hi xona xi sirhelelaka tihomu hi xona xi sirhelelaka ma-business ya muti lowu ya kota ku famba kahle se xin'wana ka ji vanhu vo tala lava lava a va swi tirhisa khale ka matiko mi kuma ku va humelerile ivi mi languta sweswiwani swilo a swa ha fambi hi ku ka rixaka ra muti wolowo swilo leswi endlaka va weak-iwa va total va le hansi loko hi swi hlaya hi ta ku sweswiwani i vapfumari kama luya a va ri swifumi a hi nge vuli rito ra xisiwana hikuva vanhu vo tala a va koti ku twisisa rito ra xisiwana loko ni vulavula hi xisiwana ni vulavula hi munhu wo pfumala vatswari va ri vambirhi a ri hava mhani na papa a ri hava mhani na papa va ti fambelini va tele va tiyele ku a miya wu nga vuyi se swilo leswiya vanhu va ka hina swa humelela ende swa endleka. ku na vanhu van'wana tanihileswi ni vulaka ka tikhampani to hambanahambana mi kuma ku loko a nga ri kona tanihileswi ni vulaka mi kuma ku swi yima swi ku .